adɔfo a wɔhwɛ me na wotie me aha ɛyɛ emi tv sɛdeɛ waa onim no me din ara ne auntie emi ne sɛ wohyia me na wɔfrɛ me maame emi a na mama wo tu Ɛnnɛ, beef a abegu hɔ no, na mibisa wo sɛ, hwan ne w'adamfo? Meka sɛ beef o beef na woagye so ama me sɛ beef. Nsɛm sisi wo sɛ nsɛm ha. Beef a abɛtɔ hɔ deɛ, mo nuabaa mekɔɔ bi na manka bi deɛ, ɛnnɛ mankɔ bi koraa ne nkɛyɛ. Sɛ beef no ɛbɛgu hɔ sei a, me nso mɛfa bi na me nso mabɛyɛ dɛn? Na me nso mabɛkyerɛ m'adwene wɔ ho. Na wo nua a wotie me, na wo nso woakyerɛ w'adwene wɔ ho. Ɛne sɛ, ɛyɛ yɛn nuabaa Agragra. Ɔne Nana Brown. Meka agragra no a, ebia na wunhunu agragra koro. You see my bag? Aboozege. Ɔkɔmfoɔ agradaa. Ɔne yɛn nuabaa Nana Brown. Sɛ moahu sɛ Nana Brown na ɔne agragra na ɛyɛ adwuma. Na nsɛm bi abɛgu social ne ne media yi so a, naano na yɛn nuabaa Cindy Cash na ɔresu sɛ ɔne Nana Brown yɛ adamfo kakra bi, mmerɛ kakra bi. na ɔde nsɛm bi kɔmaa Agrada. Na wonim sɛ mmerɛ bi Agrada bɛyɛɛ program bi wɔ ne Tender TV so bɛkaa sɛ Cindy Cash anya broken heart a ɔkaa nsɛm faa gay yi ho guu gay yi anim ase potɔɔ. Afei deɛ ɛkɔ wie aseɛ na ɔne Nana Brown nyaa beef no, ɔse Nana Brown mmom na ɛbɛkeka Cindy Cash ho nsɛm yɛ den kyerɛ wɔn no agragra. Cindy, eh, na na Brown nso sɛ, ɔno deɛ ɔmɛkeka Cindy Cash ho nsɛm nkyerɛ wo agragra. Na ɔno deɛ, ɔnya video no na ɔde yɛ ne program wɔ ne show so. Na wɔyɛɛ show no wieeɛ no na wo agragra wofrɛ no sɛ, program no a ɔyɛeɛ no, ntumi angye bum, ɛsiane sɛ wɔn na wɔn na wɔyɛ kɛla. Nti wɔmfa video no mmerɛ o. na wo mum kɔ yɛ no wɔ tender TV so na ngye bum na ɔno nso onim sɛ ɔno na ɛyɛ adwuma na agya wɔ sɛnde yɛ na ɔde bro afei de ɔde yɛ program wie na nsɛm akɔba afei de woka nsɛm gu na na brown so sɛ mo ho ɛnti na mso kyerɛ me wadamfo na menkyerɛ wo suban Ɔhu sɛ adamfoɔ nyɛ ade pa. Ɔhu sɛ wɔn mmienu wɔkɔyɛɛ adwuma hɔ, wɔfaa nnamfoɔ buu mu a na wɔka nsɛm no. Seesei Agragra ase, Nana Brown akeka ne ho nsɛm. Nana Brown nso se sɛ Agragra nso akeka ne ho nsɛm. Enti seesei no, wɔn ɛbobɔ ba. Ɛsɛ bɔne bi a wodi biara no, ɛbobɔ ba. Woka ntam gu amena mu a, epie. Sɛe obi na fa yɛ dɛn? Na fa gye din. Seesei ɛbobɔ ba. Me nuabaa Cindy Cash taa no kyukuu. na ka w'akoma to yam na wɔma wɔn mmienu wɔn fa nwowɔ wɔn ho na nea ɛba saa na na megya me si wei kɔtɔɔ wei na metoto me nsa na metie bi ɛba saa na ne yɛnya ne ani agye ɛsiane sɛ ama saa nso yɛnya bi ne ɛnyɛ dɛ yɛnka nti sɛ sɛ mekyerɛ me wadamfo na menkyerɛ wo suban me nua adamfoɔ yɛmfa adamfoɔ ɛmmɔ bra sɛ woasi so na adwuma bi na wonya na woyɛ anaasɛ awareɛ bi na wokɔ yɛ ɔbaa ɛmfa anamfoɔ mmɔ bra, na nnamfoɔ sɛe adeɛ. Ɛn, adamfoɔ de wo bɛkɔ tebea bɔne mu, adamfoɔ de wo bɛkɔ ɔhaw mu, adamfoɔ de wo bɛkɔ amanneɛ mu. Mfa adamfoɔ, kanka ne sɛ abaayɛ asi so na wafa adamfoɔ, wobɛtumi aka ne biribiara de akyerɛ n'adamfoɔ kɔka a, wɔsɛ ae, ɛna m'adamfoɔ yi deɛ, ɛna me ne na na adi agorɔ fiti me nkolaberem, me secret biara meka kyerɛ no, ɔnim me biribiara. Ei, me nuabaa, adamfo no mmom nnim wo biribiara. Na sɛ ɛkɔba no sei na ɔne wo nya beef sei a, sɛ wahu. Ɛsɛ Agradaa ne Nana Brown nyaa beef no, sɛ wahu. Mese nsɛm no, ɛyiyi ba sei, wei to ne deɛ ba na wei to ne deɛ ba sei, wɔn yiyi nsɛm no yɛ dɛ ɛba. Sɛ wahu neɛ adamfoɔ ayɛ. Nti wofa adamfoɔ na woka wo nsɛm kyerɛ no na wo ne no di nkɔ, oh, asɛm asi deɛ m'adamfo paa no no, na woka wo secret kyerɛ no. adamfoɔ nyɛ ade pa. Wate? Nnipa a wɔba w'abrabɔ mu a wɔde ɔhaw, wɔde mmusuo bɛba w'abrabɔ mu no, yi no firi w'abrabɔ mu na wo ho ntɔ. Wate? Nnipa a wɔba w'abrabɔ mu a wɔde amanneɛ kɛseɛ bɛba w'abrabɔ mu no, borɔko no firi w'abrabɔ mu na pem no kɔ w'anim. Wate? Na yɛmfa adamfoɔ mmɔ bra. Woyɛ abaayaa na afei na woasi so, na wo se wode nnamfoɔ bɛbɔ bra a, wo daakye no, nsiw yie. Esiane sɛ nnamfoɔ ama nnipa bebree awadeɛ agu esiane nnamfoɔ nti. Nnamfoɔ ama binom agyapadeɛ a anka ɛsom wɔn bo afiri wɔn nsa esiane nnamfoɔ nti. Nti nnɛ mebisa wo sɛ hwan ne w'adamfo? Hwan ne w'adamfo? Ɛsei Nana Brown ne Agradaa, hwan na ɛka nokorɛ? na na Brown sɛ ɔnkɔkeka Syndicat Cash ho nsɛm nkyerɛ Agradaa. Agradaa nso so sɛ na na Brown na abɛkeka Syndicash ho nsɛm ayɛ dɛ akyerɛ no. Enti mo deɛ momma yɛnkɔ na yɛnkɔtie Cindy eh, na na Brown nsɛm a ɔbɛkaeɛ ne Agradaa nsɛm a ɔbɛkaeɛ no. Wɔn mmienu no, hwan Ɛna ɛyɛ dɛ, ɛna ɛka nokorɛ, na yɛba a, yɛbɛtoa so. Ɛno a woaba abɛtena hɔ sɛ wonim kwan a ɛfaa so a meme ne Cindy Cash nyaa program no a na bra wo na wobɛka akyerɛ me sɛ Big Akwesi ne mpena ne Cindy Cash ɛna mede bɛyɛɛ program just for jovial. Onua dɔfo a wohwɛ me. sɛ wo ara woatie deɛ ɛkɔɔ so. Seesei, Agragra se na na Brown bɛkeka Cindy Cash ho nsɛm kyerɛ ɔno Agragra. Na na Brown nso sɛ ɔmmɛkeka. Na ɔyɛɛ ne program no wieeɛ no, ɛna wɔfrɛ na wɔgyeeɛ na wɔkɔ. Nti sɛ wɔn mmienu, hwan na ɛreka nokorɛ? Yɛsi suro nipa ne gyae ɔsama. Ɔn sɛ wɔn mmienu no, ɔmo yɛ nnamfoɔ no ɔn sɛ sɛ ɔmo secret no ɔmo astate eyi yɛ dɛ eyi yi ba ɛno nti nam sɛ ɛnfa adamfoɔ ɛnyɛ dɛ ɛmɔ bra mmaayewa bi tena ase na ɔmo yɛ nnamfoɔ nnan na ɔmo di agorɔ yie paa dɔ ɔmo ho yie paa ka nsɛm paa ɛyɛ na baako kɔ nyaa bɛɛma bi a ne nka bɛɛma no ɛde ne besi yie. Na nka barima ne barima nko betumi ne no abɔ bra akɔ anim. Na ɔde no kɔkyerɛɛ ne nnamfofoɔ. Na wonim deɛ ɛsiiɛ? N'adamfo baako sɛɛ na ɛyɛ ne ya. Ɛfaa akyire kɔkekaa nsɛm kyerɛɛ barima no ma barima no twee ne ho firi abaayewa no ho. Ɛma abaayewa no dwe ne ho sane sɛ nka wɔnim sɛ wanya adeɛ a ne nka ɛsom ne bo. Abaayewa no de su dwe ne ho yaree Nyame nko ara nka woo. Na abaayewa no de suaa nyansa. Ɔsan konyaa barima foforo. Wanyɛ n'adwene sɛ ɔbɛka akyerɛ ne nnamfofoɔ, na ɔne nnamfofoɔ no, afei ɔnyaa barima no, ɔne barima no nanteeɛ a ɔfei de ɔhuu sɛ barima no adwene wɔ ne so a barima no bɛware na ɔstate sɛ ɔtwe ne ho kakra kakra afiri ne nnamfo mu. Ɔyɛ kakra kakra kakra kakra kakra saa na ɔtwe ne ho. Na wonim da a Bɛrima no bɛ wanka nkyerɛ ne namfoɔ no po da a yɛware no no ara na ɔbɔɔ ne namfoɔ no amanneɛ. Ne namfoɔ no bi di menkɔ ade nti na ɛne wo di agorɔ dadaada na wammɔ yɛ amanneɛ ɔsɛ ɔbɛbɔ o ɔmmɔ o ɔmfa ho ɛnyɛ wo nti ɛna wɔware na wɔwaree na awareɛ ɛkɔe na wonim yɛde no kɔeɛ baabi a yɛde no kɔtena ne nka ne namfofoɔ no repere sɛ nka wɔbɛkɔ N'adamfo no, ɔne kɔm akɔhwɛ baabi a ɔne okunu te no, nka wɔanya nsɛm aka ne nkɔm akogu n'aware no. Nso ɛnam deɛ edii kan siiɛ no nti no, abaayewa no amma wɔn ho kwan amma ne nnamfofoɔ no amma wɔn fie, wɔankyerɛ n'akyiri akwan baabi a ɔwɔ mpo. Na wɔfrɛ no a, ɔde, O, na mayɛ bi dze, na meyɛ ade na meyɛ ade, na da koro na ɔyɛɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔkɔka biribi kyɛ ne nnamfoɔ no na ɔno afrɛ ne nnamfoɔ no sɛ o ɛnɛ deɛ mayɛ firi nti momma yɛnhyia ne agya yɛnkɔ no nom bi ma yɛfaa wɔn ho tenten kɔtenaa ase wɔn ne n'adamfo ɛhɔ na n'adamfo no tu wɔn anim sɛ anuanom sese deɛ mohu sɛ esum ne han ne twa kan ese ma ware mo nso no mo nware nti ɛwɔ sɛ menya adagye na me ne me kunu tena ase edi nkɔmmɔ ofiri adwuma ba koraa ɛwɔ sɛ metumi bisa n'adwuma mu nsɛm ɛdeɛ na ɛkɔɔ so ne ade nti sese deɛ ɛnamfo sɛm no yɛntumi nyɛ nnamfosɛm bio. Na m'adamfo baako sɔre, ah, woyɛ saa a, ɛnyɛ, yɛne wo ara na ɛredi agorɔ, ɛne wo dɛndɛn no, ɔse, maame, me ne mo ara na ɛredi agorɔ, seesei no maware, na yɛnware yɛn deɛ, ne yɛdi agorɔ bom, ne yɛhwe bom, ne yɛda bom, ne yɛdidi bom, seesei deɛ maware, nti ɛwɔ sɛ metena m'awareɛ ase, nti seesei deɛ memma mo kwan ɛma mo nyɛ dɛ ɛyɛ ne namfoɔ yi tra yɛ sɛ nkɔm bɛkɔ n'adamfo no fie ne nkɔm akɔhwɛ baabi wɔama wɔn kwan san sɛ Deɛ ɔdii kan yɛɛ dɛ hunuu yei nti, ɔde tuu ne ho fo. Nti nnɛ hwan ne w'adamfo? Woyɛ abaayaa na woasi so a, mfa nnamfoɔ mmɔ bra. Barima mpo deɛ sɛ ɔware na ɔfa nnamfoɔ a, ɛyɛ a na ɔnka ne yere nsɛm mpo nkyerɛ ne nnamfoɔ sɛ yɛn mmaa no. Ɔbaa deɛ ɔbɛkaaka nneɛma bi a ɛkɔ so biara na wakɔka no na wei deɛ me ne no na adi agorɔ, hwɛ me nuabaa wo ne no na adi agorɔ, borɔko no firi w'abrabɔ mu, woate. na woanhwɛ yie a w'awareɛ no ɛbɛfiri wo nsa. Ɔhu sɛ bɛrima no a wohyiaa no no, wo ne bɛrima no wareeɛ na mokɔeɛ no, na ɛdɔ wɔ awadeɛ no mu paa. Busa ho sɛ, ɛyɛɛ dɛn na afei de bɛrima no wobie w'ano koraa no a, na ɔtene ne nsa wɔ w'ano so. Woka asɛm pa a ɛyɛ koraa a, ɔse ɛnyɛ ɛma no. Ɛdeɛ nti a, w'adamfo no a womaa ne ho kwan ma w'adamfo no ba w'abrabɔ mu wɔ w'awareɛ mu no, w'adamfo no astate keka nsɛm kyerɛ wo kunu no. Saa na wiase te o. Enti seesei Nana Brown ne Agragra, mo ara mohwɛ deɛ asi wɔn ntam yi a, ɛyɛ fɛ? Me nua, ɛnyɛ fɛ. Na yɛn nua Agragra koraa deɛ, mmerɛ a wokɔɔ tebea wo sɛ woasakra. Me nua, na nka wofaa Bible yi bɔ wo bo paa deɛ, na ɛsɛ wo sɛ woyɛ asɛmpakani deɛ, nka woba social ne ne media so, nka ma yɛnhu wo nsɛmpa no a woka no, na nka yɛn nso yɛtie bi na yɛde abɔ bra. Ɛsiane sɛ menim sɛ tebea bi na ɛma wokɔɔ akɔm adwuma nim. Nti nka saa tebea bi no a ɛde wo kɔɔ akɔm adwuma mu no ma ɛnɛ ma wotumi tena ase bu nkurɔfoɔ gye nkurɔfoɔ nneɛma no, nka saa tebea no, nka fa bɛtu yɛn ɛfo na nka yɛnyɛ dɛn, na nka yɛnsua. biribi nyɛ dɛ mfir mu. Nanso wei deɛ, amma no saa o. Sesei deɛ, beef no ayɛ butubutu. Afei na beef no asate. Ei! Nsɛm sisi o, yɛse nsɛm ha. Sɛ moahu, sɛ moahu nsɛm a seesei asi wɔ Agragra ne yɛn nuabaa Nana Brown ntam. Ɛno nti mebisa wo sɛ. Mfa ho nto nnipa so, adamfoɔ nyɛ ade pa. Woate? Mfa adamfoɔ no nka sɛ, 'W'asomasi deɛ, ɔno na me ne no ka me secret, asomasi deɛ, ɔno na me ne no yɛ sei. Ɛnyɛ adamfo pa. Mfa adamfoɔ mmɔ bra. Ɛsei, Agragra se Cindy Cash abɛkeka, ɛ, Agragra se Nana Brown abɛkeka Cindy Cash ho nsɛm akyerɛ no. Nana Brown nso se sɛ, Ɔno deɛ ɔmmɛkeka Cindy Cash ho nsɛm nkyerɛ wo Agrada. Te sɛ wɔn mmienu, hwan na ɛreka nokorɛ? Wotie Agrada nsɛm a wɔreka a, na wotie Nana Brown nso nsɛm a ɔreka a. Te sɛ wɔn mmienu, hwan na ɛkɔkeka ne yɔnko ho nsɛm kyerɛ ne yɔnko? Sɛ obi ne fa yɛ dɛn ne fa gye din. Yɛn nua baa agragra bɛtena ne tɛndɛ TV so gu na na ayi sindika hyɛ anim ase sɛ potɔ tumi bɛtena hɔ tumi bɛgu nkurɔfoɔ anim ase nsɛm a ɛwom ne deɛ deɛ a wɔbɛsi aka no no wote hɔ nom a wobɛgye adi sɛ yɛ nokorɛ me nua baa sɛ wasakra ma wo nneyɛɛ no yɛnhunu sɛ wasakyera Sesei gyae social no ne media no ma wɔn na wɔmfa. Na nka wobɛtena ase sɛ yɛ afutusɛm nko ara na nka wode yɛ dɛ, wode brɛ yɛ, ɛne Bible mu nsɛm nko ara na wode brɛ yɛ. Ɛsɛ wosakyera yɛ na ɛyɛ anaasɛ wansakyera no na ɛyɛ? Agragra mebisa wo. Ɛsɛ wosakyera yɛ no na ɛyɛ anaasɛ wansakyera no? Ɛna eye. Anuanom, momma yɛnhwɛ yɛn abrabɔ yie na yɛntwe yɛn ho mfiri nnamfo mu. Esiane sɛ ɛnnɛ nnamfo ama binom awareɛ agu a anka awadeɛ no nka wɔnya a, anka saa mmerɛ yi nka wɔte ho a anka n'asom adwo no, nso ɛnam nnamfoɔ nti. Nnamfoɔ agu na awadeɛ ama ɛnnɛ wɔredi awerɛhoɔ, ɛnnɛ wɔresu. Nti mebisa wo sɛ, hwan ne w'adamfo?

Na afei na wasi so. Wonya nwaree, nti wɔfa ayi, adamfoɔ na wɔne nam na wɔne no kɔ. Hwɛ nipa no a wɔne no nam yie sɛ, saa nipa wei, meka m'asɛm kyerɛ no a, ɔbɛtumi akipu. Ɛna nyɛ wo secret biara nso na ɛwɔ sɛ wobie w'ano a woyɛ dɛ, woka kyerɛ w'adamfo. Yɛwɔ nkɔmmɔ bi a wonwaree no deɛ, wo ne no bɛyɛ dɛ, wo ne no bɛdi. Ɛno wɔ hɔ. Na mmom monya ware a, twɛn moment a wobɛware sei pɛ no, start sɛ wobɛtwe wo ho ayɛ dɛ, afiri nnamfo mu. Seesei, agragra, ne yɛn nuabaa Nana Brown sɛ wɔahu nneɛma a abɛtɔ wɔ wɔn ntam. Me nuabaa Cindy Cash taa me kyukuu wate, wo deɛ nkasa, obi se ɛnkasa, na ɛyɛ sɛ woka ntam koraa gu amena mu a, ɛpue. Sɛ wɔahu, ɛsɛ ma Nancy, wɔn nyina obi ayi ne deɛ ba, ɛsɛ obi ayi ne deɛ ba, obi ayi ne deɛ ba. Ɔho, ɔho sɛ sɛ sɛ Ma Nancy nso, ɔne Nana Brown no te sɛ beef no so gyina wɔn ntam dendenden, ɛyere mu dendenden, a me mpo deɛ na menim sɛ Nana Brown no, ne nua, ne twotwomutwo paa ɛne yɛka ne sɛ ɛɛ ɛyi bɛrima yi. Sɛ na minim sɛ ne twotwomutwo paa ne Manase, nanso sɛɛ na ɛnte saa o. Sɛ wahu, seesei wahu sɛ Manase no nso so no nyaa baabi kɔhyɛeɛ no, ɔn seesei na na Brown nso astate ɛyiyi Manase no nsɛm a nkɔmmɔ a wɔne no didiiɛ no. Nti sɛ beef no ɛba sei a na wo nua baa ɛbɛtɔ wo sei a, me nso mɛba abɛfa na me nso mabɛyɛ dɛn? Na me nso mabɛkyerɛ m'adwene na wo nso woakyerɛ w'adwene. Nti kae sɛ Ɛnɛ ne da a wohwɛ wo nua baa. Wobɛ subscribe ne YouTube channel yi ama me na atumi akɔ n'anim. Na wa like nso na wa share. Nti sɛ beef no, deɛ ɛbɛba biara no so no, wo nua baa memfa nsie o. Mede bɛba abɛto dwa na wo nso watie bi na mebisa sɛ hwan ne w'adamfo. Sɛ wonya nwaree a, wofa adamfo a Fa adamfoɔ baako, na mmom adamfoɔ baako no nso a bɛfa no, nka wo secret nyɛ dɛ nkyerɛ no. Wonya asɛm a, woaa fa hyɛ wo ho. Ɛnne wobɛtumi ne no adi nkɔmmɔ apue akɔ baabiara, na mmom nyɛ dɛ nka w'asɛm nkyerɛ no. Wonya barima bi ne wo sɛ ɔbɛware wo sei pɛ, wo starte ne wo ne barima no nante bosome, twe wo ho firi w'adamfo ho. Nka w'asɛm nkyerɛ onipa. Ka w'asɛm yɛ dɛ kyerɛ Onyame. Na Onyame nko ara na woka w'asɛm kyerɛ no a, ɛmpue ɛmma obi nnye de nte. Seesei nsɛm a na Anna Brown ne yɛn nuabaa Agragra keka yi, seesei na asate a wɔreyiyi bɛ. Enti mekyerɛ sɛ beef oo beef, seesei ɛbɛyɛ butubutubutu, ɛba saa no deɛ a, na mo nua Auntie Emi na mesi akonnwa na mese boot oo boot, boot oo boot, na mepagya me nsa kɔ soro. Aha ayɛ dɛ, yɛse aha ayɛ dɛ oo, na baabiara nso ayɛ dɛ, na baabiara awu. Enti aha na mo nua baa. Mede mo bɛyɛ dɛ? Mede mo besi. Na akyire yi nso no, before bi a ɛbɛsan aba biara nso no, yɛbɛyɛ dɛ? Yɛbɛtra so. Bye bye.